Salam dostlar! Biziň YouTube kanalymyza hoş geldiňiz! Biziň bu günki temamyz Coca-Cola. Coca-Cola, ýagny bu hemmämiziň bilşimiz ýaly Coca-Cola kompaniýasy tarapyndan öndürilen gazly alkogolsyz içgidir. Coca-Cola bir müň sekiz ýüz segsen altynjy ýylyň sekizinji maýynda Atlantada Amerikan Konfederasiýa goşunynyň öňki işgäri farmasewt Jon Pemberton tarapyndan oýlanyp tapyldy. Käbir maglumatlara görä, Coca-Cola-nyň reseptini Jon Pemberton iki ýüz elli dollara bir daýhandan satyn alandygy aýdylýar. Täze içginiň ady we hut şu wagtky logosy Jon Pembertonyň buhgalteri Frank Robinson tarapyndan oýlanyp tapyldy. Bu içgi Kuba we Demirgazyk Koreýadan başga dünýäniň ähli ýurtlarynda resmi taýdan satylýar. Käbir statistikalara görä, Ýer ýüzüniň togsan dört prosent ilaty iň bolmanda bir gezek Coca-Cola markasy barada eşidendir. Ilkinji Coca-Cola-nyň düzümi koka ýapragynyň üç böleginden ybaratdy. Bir müň sekiz ýüz elli dokuzynjy ýylda Albert Nieman bu ýapraklary izolýasiýa etdi we oňa kokain diýip at berdi. Alnan içgi nerw ulgamymyzyň bozulmalarynyň öňüni alyş serişdesi hökmünde bir derman diýip patentleşdirildi we Atlantadaky iň uly şäher dermanhanasynda satylyp başlandy. Şeýle hem Pemberton Coca-Cola-nyň ejizligi hem bejerýändigini öňe sürdi. Şol döwürlerde kokain gadagan madda däldi. Şonuň üçin kokain erkin satylýardy we köplenç alkogolyň ýerine içgilerde lezzet bermek üçin goşulýardy. Ilkibile bu içgini günde ortaça dokuz adam satyn alýardy. Birinji ýylda Coca-Cola-nyň satuwy hiç hili girdeji getirmedi. Emma kem-kemden Coca-Cola-nyň meşhurlygy artdy we satyndan girdeji getirmäge başlady. Bir müň sekiz ýüz segsen sekizinji ýylda Pemberton içgi öndürmek hukugyny satdy. Bir müň sekiz ýüz togsan ikinji ýylda telekeçi Asa Kantler bu içgini häzirem öndürýän Coca-Cola kompaniýasyny esaslandyrdy. Bir müň sekiz ýüz togsan dördünji ýyldan başlap Coca-Cola çüýşelerde satylyp başlandy. Bir müň dokuz ýüz ikinji ýylda umumy dolanyşygy bir ýüz ýigrimi müň amerikan dollary bolan Coca-Cola ABŞ-de iň meşhur içgä öwrüldi. Bir müň sekiz ýüz togsanynjy ýyllaryň ahyrynda jemgyýetçilik pikirleri kokaine garşy çykdy we bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylda New York Tribuna gazetinde Weýrançylykly makala peýda boldy. Bu makalada şäheriň garyp ýerlerindäki gara adamlaryň akýagyzlara hüjüm etmeginiň esasy sebäbi gara adamlaryň koka-kolany içip hüjüm etmesi, çünki koka-kolanyň düzüminde kokainiň bolmagy we bu wakada ähli zadyň günäkäri Coca-Cola Chips diýip ýazylanda, Coca-Cola iki müň bäş, iki müň on bäşinji ýyllarda halkara gözleg gullugy Interbrandyň reýtinginde dünýäniň iň gymmat markalarynyň biri hökmünde ykrar edildi. Häzirki wagtda Coca-Cola dünýäniň iň uly segsen dördünji kompaniýasy diýip hasap edilýär. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýyldan başlap Coca-Cola kompaniýasy fifa we futbol boýunça dünýä çempionatyna Sponsor gelip başlady. Iki müň on ýedinji ýyl boýunça Coca-Cola-nyň jemi gazanan puly otuz iki milliard amerikan dollaryna barabardy, emma bu iki müň on ikinji ýylda kyrk sekiz million amerikan dollaryna deňdi. Görşüňiz ýaly, Coca-Cola-nyň her ýylky girdejisi ýuwaş-ýuwaş düşüp gelýär. Coca-Cola-nyň düzüminiň gizlindigini hemmämiz bilýändiris. Bu kompaniýa bu syry bir ýüz otuz dört ýyl saklap gezmegi başardy. Diňe kadam tarapyndan bilinýän bu syr hatda kompaniýanyň beýleki işgärlerine hem berilmeýär.